Himiýa soraglarymyza galan ýerimizden dowam edýäs. Ýöne eýýäm kyn temalara geçdik, ýagny advanced concepts. Bir ýüz birinji soragdan häzir dowam ederis. Bärde himiki reaksiýalaryň tizliginden başlaýas. Ýagny iňlisçe muňa rate of chemical reactions diýilýär. Şu soraga üns berip seredeliň. Ýagny ammoniýa, kislorod Kisiýanyýa NO gazy bilen HCOçykýa reaksiýasynda ammoniýa, ýagny NH3, azalma tizligi on iki köpeltmek on iki minus iki bolsa, reaksiýada emele gelen önümleriň tizliklerini hasaplaň diýýär. Ýagny şuň azalma tizligi berlipdir. Indi biz şularyňky azalma bolýar, bu önüm emele gelen üçin artma bolýar-da. Indi şu taýdaky tizlik öňündäki mol sanlar bilen baglanyşykly. Ýagny şundan dört mol emele gelende bäş mol emele gelýär. Edil şoň ýaly tizlik hem şoň bilen baglanyşykly bolýar köp halatlarda. Ýagny dört mol ammoniýa reaksiýa girende dört mol NO gazy emele gelipdir. Bize ammoniýaň azalma tizligini beripdir. Ony köpeltmek onus minus Iki, şo bolanda X meselem inokin tapjagdan bize diýär ýaksede emele gelen önümleriň tizliklerini hasaplaň diýär. Ilki şuny hasaplamakçy biz. Ve bärden ýagny 4 molda 4 mol 12 köbelip 10 minus 2 moldadyr. Şonça bolar ýagny X. Atanaklaryny köpeltip bölsek ýagny şuň şuň köpeltip şuň şuň köpeltip. Deňlesek ilki. Soňam Jogabymyz, Garaz, x deňdir onki köpeltmek on üsti minus iki bolýar. Ýagny n-iň emele gelme tizligi şuňa deň. Indi h-iň onki nähili hasaplarys? Bärde-de şeýle. Muny siziň özüňize goýýan. Dört mol n-h üç bolanda alty mol h-iň emele gelse, şeýle, alty mol h-iň. Soň biziň elimizde şunça bar, x diýip, on ikini on iki köpeltmek on iki minus ikini alty, alta köpeldýäňiz, deňdirem dört köpeltmek x. Şo taýdan çykaryp bilýäňiz-de. Ýagny bärde proporsiýa umumy şeýleräk proporsiýa bolýar, ýagny şuň tizligi şony dörde bölýäs. O ikiniň tizligini bäşe bölýäs. Deňdänem N-oň tizligini dörde bölýäs. Garaz, öňündäki koeffisiýentlerine bölüp çykýas. Şu taýda näme üçin minus goýuldy? Reaksiýa giren bolandyklar üçin azalýar diýen manyny berýär bärde minus. Ýüz ikinji soraga geçýäs. NKO bäş dargaýar NO2 O gazlaryna. Reaksiýasynda O2 emele gelme tizligi berlen, bizde NKO bäş we NO2 ni tapyň diýýär. Ýagny iki NKO bäş reaksiýa girende

Nol on ýedi. Köpürtmek iki. Garaz ikä köpürtsek nol on dört bolar bu. Nol on dört. Malýar. Bölmek sekunt. NKO bäş ikini tapdyk. NO ikiňki nähili taparys? Ýagny iki NKO bäş dört mol emele getiren bolsa, ýagny şuň iki esesi. Biziň tizligimiz nol on dört. Muň iki esesem näçe bolar? Nol ýigrimi sekiz. Ikä köpürtsek şuny. Nol ýigrimi sekiz. Onda diýmek, Enko bäşimiziňki nol on dört, Enokimiziňkem nol ýigrimi sekiz malýar bölmek sekunt bolýar tizlikleri. Bu soraga geçýäs. Enko bäş Enoki bilen oki ýaňky zatlara dargaýar. Reaksiýasynda ýigrimi sekundyň içinde Enko bäşiň konsentrasiýasy nol nol sekiz malýardan Ol nol dört malýara çenli azalýar diýýär. Indi bärde bolsa onda NO2 we O2 emele gelmez diýildikleri näçe? Ilki şu bölegini hasaplalyň. Şu böleginde näme diýjek bolýar? Şu taýa çenli aşagyny çyzan ýerlerinde. Ýagny NKO5-iň azalýandygy barada aýdýar. Biz tizligini nädip hasaplaýarys NKO5-iňki? Delta NKO5 Ýagny soňky aýyrmak başdaky bölýärsiň wagta. Delta T şuň tizligi. Indi NQ 5. Ýagny e, soňky aýyrmak başdaky soň näçe galdy? 004 galdy. 004 malýa galdy. Başda näçedi? 008-di. Aýyrýas 008. Delta T ýagny wagt näçe sekundyň içinde? 20 sekundyň içinde. deňdir. Nol nol dörtden nol nol sekiz aýyrsak, minus ýene nol nol dört bolar. Minus nol nol dört, onam bölýärsen ýigrime. Cevabımız minus 002 malyar sekund bolar. Kalkulyatorda bölüp görseňiz. 2

Ýagny, nol, nol, dört. Ýagny, ene okiňki, ýöne bärde plýus emele gelendigi üçin nol, nol, nol, dört. Indi okin ikinem tapmak aňsat, ýagny 2 mol NK-da 1 mol ok çyksa, biziň elimizde 002 bar, ony 2-ä bölsek 00 bir bolar ýagny ok nol nol nol bir bularyň öňünde plyus bar näme üçin plyus bar sebäbi bular emele geldi ýene gaýtalaýan näme üçin gaýta gaýta gaýtalaýan diýip zat etmäň ýadyňyzda gowy galmasy üçin ýagny reaksiýa girendigi sebäpli minus goýýarsyň şeýdip bir üçünji sorag tamamlaýarys Reaksiýada sarp edilen we emele gelen maddalaryň tizlikleri arasynda aşakdaky baglanyşyk bar bolsa, onda reaksiýany ýazyň diýýär. Şu şekilde baglanyşyk bar. Indi näme edýäs? Öňlerinde minus barlary ilki seredýäs. Minus bar diýmek azalýar diýmek. Onda şular reaksiýa giripdir. Ýagny NO goşmak. Aşki reaksiýa giripdir. Indi pluslar hem reaksiýadan çykanlar ýaly NH üç goşmak HCO. NH üç goşmak HCO. Indi biz ýagny şu aşagyndaky ikileri bize formulany berilse, gün öňüne koeffisiýenini ýazýas. Ýagny HCO-ny ikä bölüpdir diýmek, öňüne iki goýýas. NO-ny ikä bölüpdir diýmek, muňa öňüne iki goýýas. Ýene haşyşy iki goýupdyr, diýmek muňam öňüne iki goýýas. Haşykyny bäşe bölüpdir, diýmek muňam öňüne bäş goýýas. Boldy. Biziň jogabymyz, soragyň jogaby tapyldy. Ýöne şu taýda özüňiz soňunda barlap görüp bilersiňiz. Mysal üçin, tendiriň çep tarapynda iki azot bar, iki köpeltme gen. Tendiriň sag tarapynda, edil şoňa iki azot bar. Tendiriň çep tarapynda bäş köpeltme, iki. On, wodorod bar, sendiriň sag tarapynda-da iki köpeltmek üç, alty, goşmak iki, köpeltmek iki, dört, on sany bar. Sendiriň çep tarapynda iki, kislorod bar, sendiriň sag tarapynda iki, köpeltmek, şunda hiç zat ýok bolsa bir bar diýip düşünýäs, ikini bire köpeltsemiz näçe bolar? Iki, ýagny iki sany kislorod bar. Diýmek, tapan jogabymyz dogry. Ine jogabymyz şu şekildede. Eýýäm bärde indi biraz kynlaşýar, reaksiýanyň tizlikleri barda, ýöne üns bilen soragy belläp alyň. Se asyl bärde logika e, üstünde dolup geçiler. Ve beýleki reaksiýanyň tizlikleriniň hem asyl şu boýunça gidýär-de, şu grafika boýunça. Birinji soraga geçsek, aşakda HX-ki bilen Y-ki birleşipdir, gazlar iki X, Y emele getiripdir diýýär-de, reaksiýanyň potensial energiýa, potential energy, reaksiýanyň geçi, reaction coordinate. Bu ýerde näme üçin goýdum, Nisil, ýagny halkara. Zat standart bolany üçin belki Google-a, YouTube-a oňa muňa gözledip iňlis dilinde gözle gözledesiňiz gelse-de belki menden hem gowy düşündirýärler ýagny iňlis dilinde. Şol sebäpli goýýan. Esasy näme üçin iňlisçesini goýýar bu öz türkmençe sapak berip diýýän bolmagy mümkin. Bu diagrammasy berlen. Oňa görä A-da X we Y-iň iň aktiw ýagdaýdaky potensial energiýasyny tapyň diýýär. Ýagny şu taýda strelka bilen görkezdim. Şu taýdaky şu X we Y aktiw Ba aralarynda bag emele geljek bolýar, Kowalent bag. Ýagny birleşme emele geljek bolan wagty şundaky zadyny tapyň diýýär potensial energiýasy. Aňsat şu taýyny alýas we şu taýda haýsy grafikada, diagramada näme gabat gelen bolsa şony alýas. 20. Onda diýmek jogabymyz A-myz 20 kilokalori. Indi B. Göni reaksiýanyň geçmesi üçin aktiwleşme energiýasy diýýär. Indi bu bu näme diýdigi bolýar? Göni reaksiýanyň geçmegi üçin aktiwleşme energiýa diýdigi reaksiýanyň ine şu taýda başlan reaktantlaryň ýagny reaksiýa girenleriň başlan energiýasyndan Şu taýak ýagny iň aktiw halyndaky energiýa çyn aralg. E. Gön reaksiýanyň aktiwleşme energiýa. Başga näle düşündireýin? Şeýle düşündirsem bol. Şu taý e, ýöräp başlaýaň. Dagyň ýokaryna çykýaň. Oňam dagdan aşak gaýdýaň. Dagyň ýokaryna gidýäňiz siziň göni tarapyňyz bolsun, bu-da siziň yza gaýdýan tarapyňyz bolsun. Aslynda ikisem göni gidýäňiz, ýöne şeýle mysal hökmünde göz öňüňize getiriň-de. Indi şu göni tarapyňyz dagyň şu taýdan şu taýa çenli çykýançaňyz näçe energiýa gerek? Ýigrimiden nola aýyrýaň, ýigrimi kilokalori. Boldy, jogap ýigrimi kilokalori. Göni reaksiýanyň geçmesi üçin aktiwleşme energiýa ýigrimi kilokalori bolýar. Energy activation forward reaction diýilýär onuň iňlisçesinde. Forward reaction ýagny öň öňe gitmesi üçin. Indi boldy. Se, ters reaksiýanyň aktiwleşme reaksiýasy. Ters reaksiýanyň aktiwleşme reaksiýasy energiýasy näme diýmek? Tersden başlaýar, ýagny şundan

Ýöne şu ýigrimden formulasy ýaly enerji energiýa aktiwleşme ters reaksiýa T diýip ýazaýyn. Şu activated kompleks diýilýär. Niçe şu iň köp aktiwleşen halyndaky ýagdaý, şony alýas 20. Aýyrmagam başdaky ugramanka duran ýagdaýymyzy alýas. Näçede durs? Minus 12-de. Minus minus plus bolar. 20 12 ursak 32 bolar. Boldy. Reaksiýanyň delta haşy. Reaksiýanyň delta haşy ýönekeý, ýagny biz başlaýas. Şu başlan ýerimizden ýene gelip şu başlan ýerimize çen dursak beýiklikde şu bolar. Şu aralyk bolar. Ondan soňky aralyk eýýäm reaksiýanyň delta haşy bolýar. O da 12 bolýar-da. Bäri Reaksiýa ekzotermik, ýagny reaksiýa ekzotermik diýmek, daşa ýylylyk bölüp çykarmak. Şonuň üçin hem minus on iki diýip ýazýarys-da, delta H deňdir minus on iki kilokalori. Delta H deňdir minus on iki kilokalori. Bu bize aňsat, sebäbi diagrama berilipdir. Diagrama berilmedik bolsa näme etmeli biz? Onda delta haşyň formulasy, muny berk belläň. Yani enerji aktivleşme gönü reaksiýa minus enerji aktivleşme ters reaksiýa. Enerji aktivasyon forward reaksiýa forward enerji aktivasyon reverse reaksiýa. Indi gönü reaksiýany kim biz tapdyk näçe diýdik? B-de gönü reaksiýany kim biz 20 diýip tapdyk. 20 goýas. Minusum ters reaksiýany kim näçe taýda tapdyk? 32 diýdik. Ýigrimi aýyrmak otuz iki näçe bolar? Minus on iki. Ýagny diagramma berilmedik ýagdaýynda siz delta H hasaplap bilmeli. Şonuň üçin berk belläň, delta H deňdir energiýa aktiwleşme göni reaksiýa minus näme eken? Energiýa aktiwleşme ters reaksiýa. Esasy maksadym soraglar çalt-çalt geçmek däl. Şu soragy pauza basyp seredip, gaýta-gaýta seredip, asyl manysyna düşüniň. Sebäbi diýende soragyň asyl manysyna düşünmeseňiz, sebäbi men bärde ýüz sorag, iki ýüz sorag, müň soragyny çözüp görkezsem, asyl manysyna düşünmeseňiz, başga bir, sähel bir biri bir sorag üýtgedip berse, onda çözmegiňiz kyn bolar. Eger-de asyl manysyny zat etseňiz, düşünseňiz, onda size hiç zat kyn bolmaz.